Il-patrimonju sinjur li għandu pajjiżna jinkludi kemm tempji, knejjes u bini ieħor magħruf kif ukoll siti li għad iridu jitranġaw sabiex jiġu apprezzati aħjar l-ewwel net minna l-abitanti u l-werrieta naturali kif ukoll minn għadd dejjem jikber ta' barranin li jżuruna. Ġieli nisimgħu u jingħad li pajjiżna għandu wisq teżori u li rridu niġu mgħejuna b'fondi internazzjonali sabiex dan il-patrimonju nkunu nistgħu nagħtuh il-kura li tixraqlu. Ninsabu fil-konfini ta' Għajn Tuffieħa fejn palissa għadu kemm ingħata bidu għall-istudju xjentifiku u restawra tal-banjiet Rumani li kienu ġew mibnija mijiet ta' snin ilu fuq xaqliba tal-wied. Fil-passat, ġieli sar xi restawr wara l-iskavar tas-sit, iżda ż-żmien ħalla l-impromptu tiegħu f'dan is-sit. Metodi ġodda ta' konservazzjoni għandhom iħallu effett aktar aħħari fil-fdalijiet ta' dan is-sit. Iżda x'nafu dwar dan is-sit? Dan x'tip ta' stabiliment kien, u x'nafu dwaru mill-fdalijiet li baqa' sal-ġurnata tal-lum? Hawnhekk hawn il-banjijiet Rumani li huma importanti għalina għax ma tantx għandna siti li għadhom nistgħu narawhom li jagħtu evidenza tar-Rumani f'Malta. Dan iżjed u iżjed għax hawnhekk hawn fejn kienu jinħaslu, fejn kienu jmorru fil-banjijiet. Huwa interessanti anki fejn għażlu fejn jagħmlu l-post għax għamluh ġo wied fejn hawn għajn naturali. li, li tissostni l-post u fej kien hawn anki siġar tal-ballut biex isostnu anki l-nar li kellhom bżonn biex jagħmlu l-fwar għal ġol kmamar ġbi tas-sawna. Hawnhekk huwa interessanti ħafna għax sibna możajċi li huma sbieħ immens, hawn in-notatio u anki hawn toilets Rumani u rari ssib li għadhom ta' stat kundizzjoni tajbin ta' toilets li huma ta' żmien Ruman. Il-banjijiet Rumani hawnhekk kienet interessanti għax ovvjament ma kellhomx ħafna min-nies ġod-djar tagħhom ma kellhomx toilets u banjijiet fejn jkunu jistgħu jinħaslu, imma kien hemm banjijiet pubbliċi. Hawnhekk dan huwa banju pubbliku, huwa banju kbir fejn kien hawn il-pool, fejn hawn il-kmamar fejn tbiddel, is-sawna, it-toilets u hawnhekk Kuljum ir-Rumani f'dak iż-żmien kienu jidħlu, kienu ovvjament jinħaslu, jirrilassaw, jitkellmu ma' sħabhom, jagħmlu business ħafna drabi wkoll. Kien post ta' entertainment, post ta' fejn kienu jirrilassaw ma' fl-istess ħin jikkomunikaw ma' sħabhom anki ma' nies li kienu jagħmlu anki anki business. Ġenerat. Il-banjiet Rumani ta' Għajn Tuffieħa jinsabu 'il bogħod miċ-ċentri abitati tal-era Rumana. Kif kien li ġew mibnija hawnhekk? Iva, hija 'l bogħod mir-Rabat u dal-post m'hawnx post viċin li aħna nafu li kien hawn xi belt Ruman. Nafu żgur li l-portijiet kien intużaw anki tal-imġarr li kien intużaw fiż-żmien Ruman. Imma bħala abitazzjonijiet għadna ma sibniex il-vilel jew id-djar, ġifieri lil xi ħadd kienet isservi fil-viċinanzi, ma nafux eżattament lil min u fejn kienu jgħixu. Flimkien mal-katakombi ta' Bistra li aħna diġà tkellimna dwarhom f'edizzjoni preċedenti, dawn il-banjiet Rumani ser jiġu imnaddfa fa' fondi li Heritage Malta irċiviet permezz tal-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali. Il-ħsieb hu li permezz ta' dan il-proġett, l-ambjent rurali Malti jsir wieħed iktar sinjur. Flimkien mal-validità għal skopijiet agrikoli, il-kampanja tagħna toffri patrimonju storiku ta' rilevanza li għandu jiġbed lejn dawn l-inħawi kemm lilna l-Maltin kif ukoll lill-barranin fuq żjara f'Malta. Heritage Malta ilha taħdem ħafna biex tagħmel mezz li ġġib il-fondi li hemm bżonn biex tirrestawra dal-post. Dal-post issa ilu f'stat ta' degrad ta' kważi mit sena sfortunatament. Eh, mhux għax l-istituzzjonijiet inkarigati rridu, imma sfortunatament ma kienx hemm il-fondi biżejjed biex ikun jistgħu jieħdu ħsieb kif suppost il-post u jirranġawh. Allura reċentement irnexxielna nġibu sitt miljuni minn l-Ewropa, minn fond tal-agrikoltura tal-Ewropa, u hawnhekk il-fond ta' sitt miljuni ħa jinqasmu bejn Għajn Tuffieħa u parti minn Ta' Bistra, l-katakombi ta' Ta' Bistra, u hawnhekk ħa jsir proġett biex nieħdu ħsieb dal-post u nirranġawh u nagħmlu mezz li dawn il-fdalijiet intuhom l-importanza li hemm bżonn mhux biss għal Malta ma anki għall-Ewropa. Sabiex dan is-sit jiġi ppreżentat lill-pubbliku hemm ħtieġa ta' ħidma konsiderevoli. Issa li Heritage Malta akkwistat il-fondi mill-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali, x'ser isir eżattament f'dan is-sit? Meta x-xogħol ikun lest, x'interess għandu joffri lill-viżitatur? Meta taħseb fuq sitt miljuni taħseb fuq ammont kbir, imma fil-verità mhumiex ammont kbir, anzi huma kieku nistgħu jkollna tnax-il miljun aħjar minn sitta. Is-sitta li ħaj jintużaw sija fuq dal-post u sija fuq il-posta ta' bistra jinqasmu f'ħafna affarijiet li huma importanti pal l-istudji għax qabel ma kull proġett jista' jsir, in-nies jgħidu m'għadek ma bdejtx, għadek m'intix qed taħdem, għadek ma maħniex qed naraw l-affarijiet li tiseħħu. Imma jkun hemm ħafna studji li jkun hemm bżonn, pereżempju, jkollna nagħmlu l-pjanti tal-erja kollha Ikollna bżonn nagħmlu studju fuq l-ilma kif qed jinżel fil-wied, kif qed jaffettwa s-sit, fejn qed jaqa', fejn qed jaqleb, kif qed jaqa' fl-inħawi, kif qed jaffetta s-sottoswol. Irridu nkunu nafu x'ġebel hawn fl-intorni, x'inhi l-ġeoloġija. Il-ġeoloġija sija tal-art ta' taħt u anki l-ġeoloġija ta' fuq l-art bl-oġġetti li kienu qed jinbnew biha. Dan hu l-każ anki fuq siti ta' kultura, li nridu nifhmu eżattament x'inhu qed jaħkem u kif qed jaħkem u kif qed jaffettwa kull parti tas-sit. U mbagħad għandna studji oħrajn li huma iżjed interessanti għalina arkeoloġisti għax li ħa jkun qed nagħmlu wkoll li s-sit ġie skavat mitt sena ilu kważi u ħa nerġgħu niftħu s-sit bl-iskavi biex nifhmu fejn huma l-kuruturi bl-eżatt, fejn pereżempju il-kanali tal-ilma kollha ġejjin. Nafu minn fejn ġej l-ilma imma l-kanali jibqgħu diħlin ġo taħt il-ħamrija. Allura rridu mmorru nifhmu eżatt fejn qed ikomplu dawk il-kanali, minn fejn kienu qed iġibu l-ilma. Jew pereżempju nifhmu l-istrutturi aħjar għax nafu fejn hemm il-kmamar fejn kienu jbiddlu jew fejn kienu jsaħħnu l-ilma jew fejn kienu jpoġġu bil-qeda jew l-latrini, imma ma nafux eżatt, pereżempju fejn kienet l-intrata, kif kont timxi minn post għal post, li ma huwa eżattament l-estent tal-bini, jekk huwax ikbar minn dak li qed naraw jew jekk hux iżgħar minn dak li qed naraw bħalissa ġol-konfini. Dak kollu mbagħad jinbena u jinħamm. Ħamm bażikament f'sitwazzjoni li Qed tara x'se tagħmel u x'se toffri l-pubbliku. Nittamaw li dan it-tagħrif kien utli sabiex il-pubbliku in ġenerali jsir konxju tal-ħidma bla waqfien li tkun għaddejja minn uffiċjali u entitajiet sabiex jiġu akkwistati fondi Ewropej. Permezz tagħhom anki ż-żoni rurali ta' pajjiżna jistgħu jiġu ppreżentatni b'mod aħjar